Eishomero rya Mother Care Primary School eririkushangwa omu rurembo rwa Ntungamo rijagwize obuhanguzi bw'abeegi ahabw'ebirugire omu bigyezo by'ekibiina ekya mushanju ahabw'omwaka ogw'enkumi ibiri abiri n'etaano. Ebirugire omu bigyezo by'ekibiina ekya mushanju ebishooziibwe ekitongore eky'eby'obwegyese n'emizaano aha izooba ery'Ogwakataano ebiro makumi ashatu by'okwezi okw'okubanza, munisiparite ya Ntungamo niyo esingireyo kukora kurungi omu ihanga ryona kandi aba Mother Care Primary School bajagwize obuhanguzi bwabo obwe barikwetoroora omu rurembo rwa Ntungamo, Nakaari hamwe n'okushemererwa. Omuraara, abandi ikumi na bashatu omu omwenda, abeegi nkaaga na mushanju, abaana kyenda n'omwe omu idaara ry'okubanza.

amashomero goona gaatunga omu munisipaarite gakwatanise ahabwa this excellent performance ei tubaasize ku exhibitinga omu KCPE examinations z'ogo omwaka. Nenda kusiima amashomero goona ahabw'obucweka kya na mushanju ahari igana obu tubaasize kufuna omu division one pass. Ninsiima ama directors, ninsiima abeegi, ninsiima abashomesa boona. Nyowe aha murundi ogu nindeeba okukwatanisa oku ntakareebireho omu myaka yoona. Mbwenu twija twakwatanisa twateeka ekizaamu kya honarebo Phillip Ankwasa aha PLEA set. Twakora sets ibiri kwonka tukaba tukora sets za munisiparite yoona both private. and government schools. Okurugiirira ahari Omwami Pendence Deus Bukenya ori mukuru w'abashomesa aha ishomero eri, omubare gw'abeegi abakozire ebigyezo ebi nibaingana igana mwenda kandi omuri abo, kyenda n'omwe nibo bahikiire omu idaara ry'okubanza kandi abandi ikumi na babiri bakahikira omu idaara rya kabiri. 2025 tukaregestaringa candidates igana bashatu.

Omwaka ogu tigwo mwaka gw'okubanza kushitamisa abaana abarikurenga igana. Tukaba twashitamiseho abaana abarikurenga igana. Omwaka ogw'okubanza gukaba omwaka gw'enkumi ibiri na ikumi, abaana igana mwenda nibo twaregestaringire. Enkumi ibiri na ikumi na ibiri twaregestaringa abandi abaana igana mwenda.

Ekyo nikibayamba okuimpuruvinga omu teaching methods zaabo. Ekindi, bakama baitu aba Education Office nibatwoganaizingyiraho workshops. Tutunga omugisha abashomesa baitu babugana na examiners ba UNEB. Tudisikaasinga challenges ezikandeetisibwa kuba babugine omu myaka ey'enyima ho. Tumekinga shuwa ngu twakora revision ehikire. Ekindi, okumara sirabasi ini tayimu nakyo tureebire ngu nikituyamba kugira ngu abaana bakure gye. We Omukyara Proscovia Tumuhimbise ori mukama w'eishomero erya Mother Care naasiima abashomesa ahabw'enkwatanisa ei baine kandi asiima n'abazaire ahabw'okubaheereza abaana baabo ngu enkwatanisa ei baine niyo erikureetera eishomero ryabo ryakora kurungi. Ninsiima abazaire abarikutuheereza abaana. Ninsiima. Abashomesa bebembeirwe hedimasita okureebeka ngu buri mwaka nibaguma nibakora nibakora nibagyezaho kutunga grades nungi. Tumanyisa enkwatanisa oku turikugyenze nitukwatanisa na officials ba education, oku tukwataniise n'abazaire, oku tukwataniise n'abaana na n'abantu b'ediini boona. Mwebaare mwebaare mwebare kutukunda.